Welcome to today fresh manner. Oppression. Proverbs 14:31. Those when they oppress poor people, they cause God win create them. But to help poor people, not to honor God. Oppression na not be just wickedness or cruelty. It dey break spiritual law. To oppress another person, especially the poor, the weak, or those wey no fit defend themselves, na to disrespect the God wey create them. God no dey take oppression play because every human being wey im create dey carry im image inside dem. Oppression fit show for many ways, e fit dey loud and violent like injustice, abuse or exploitation but e fit dey quiet too like wen person no talk against bad thing or wen e fit help but choose to hand to hold im hand or wen e dey look down on pipu wen im think sey dem no dey important. All those ones still mean sey e still mean the same thing and just mean say your life no get value. But God no gree with that one. Na the poor and weak people na im God dey fight for. He dey hear the cry of people wey dey suffer. All through Bible, God always stand with people wey dey wey dey oppressed. He deliver Israel for Egypt because their cry reach him throne as we see for Exodus 3, 7 to 8. He say, I don see the suffer when my people dey suffer for Egypt and I don come down to rescue them. Di Israelites dey suffer for Pharaoh hand, forced labour, beating and wicked life. God hear dia cry, deliver dem and show say im no dey ever support anybody wey dey oppressed and im dey support di oppressed. E dey rebuke kings wey crush di poor, e send prophets to challenge systems wey dey use di weak, Even Jesus, wen im come dis world, e no stay silent. Im bring respect to pipo wey di world forget and comfort to pipo wey heart don break. God no dey ever stand neutral where oppression dey and im no go ever do dat. Proverbs fourteen thirty one our text remind us say kindness no be just good behaviour, na true worship. When we show mercy to people wey dey in need, we dey honour God. To help the poor no be charity, na partnership with God himself. E dey call us to show im character through mercy, fairness and respect for everybody wey we meet. Oppression dey grow where love don dey cold, where power dey dey use misuse and where people don forget say God dey watch. But kindness dey shine like light wey fit break oppression chain. Gentle word fit bring hope again, small help fit lift person up, courage fit challenge injustice. When we choose compassion, we become the hand and voice of God for that broken place. as believers, we suppose check our heart. We dey ignore people when God call precious. We dey inside system when they make the weak suffer. We dey hard-hearted in the name of na na na na so we dey do am. God dey call us higher. He want make we be defenders, encouragers, helpers, and intercessors. Make we stand where in the stand with the oppressed, forgotten, poor, and tired, as Psalm 119, verse 134 talk am. When we honor people when they when they need, we they honor God. And when we despise them, we disrespect God. The meaning of that verse they very clear. Where we say confusion no dey inside at all at all. For this world wey we dey so, e dey full of inequality, iniquity, and pain. And church get to rise as light of justice and mercy. God no call us make we just sit down dey look oppression. He call us make we stand against am.

Na which way, big or small, I fit dey overlook or ignore or even support oppression for di weak, poor or pipo wey no fit fight for demselves around me? How my behavior towards pipo, especially those wey no fit do anything for demselves or fit do anything for me dey show weda I dey honour or dishonour God wey create dem? Wetin I fit do dis week practically to show kindness, mercy and justice to somebody wey dey struggle or wey need help? Make my prayer come be Lord open our eyes make we see people when they when they when they carry their body make our heart break for wetin dey break your heart deliver us from any attitude when go make us disrespect your creation make us instrument of justice compassion and mercy make our life show say you be God when they lift the oppressed and honor the humble in Jesus name Amen. We invite una to prayerfully consider partner with us to continue to share this gospel and to touch lives. You fit support this ministry by sharing this message for your platforms and with your contact to spread the word. You fit sow a financial seed to help us continue the work of the ministry and reach more people for Christ. Follow us on our Fresh Manna channel then. For Telegram, na Fresh MDivo. For WhatsApp, na Fresh Manna channel. For blogger.com, na Fresh Manna. Or if you email us for two women of light at outlook.com.